Hevalên hêja guhdarên delal piştî demeke dirêj em dîsa li we vedigerin li dewamkirina projeya xwe de xwendina çîrokan bi zimanê kurdî. Di bin slogana Bi piştgiriya we em xurt dibin û bi ser dikevin. Berî got em dest bi xwendina çîroka xwe bikin, em silav nîgerim, û pîrozbahiyê dişînin ji navenda her erekê re hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê li ser festîvala heftemîn yê Golê dar xistin û bi rastî pir serkeftî hat derbazkirin sed hezar car pîroz û mibarek be. Nuha em ê dest bi çîroka xwe bikin ya şeşemîn Ka em bi hev re guhdar bikin di bin serenavê Şev û Roj. Şev û Roj Şev diçe û roj tê û her roj weke hev derbas dibin. Sîstema rojane tê razê û tê rabe û jiyan û temen vala vala diçe. Bê sûd her tişt winda dibe. Rojekê keçek hevala min hebû. Ti sûd ji jiyana xwe negirtibû. Tenê li ser derbaskirina rojan jiyan dikir. Her roj li ser teşeyê wê xuya dikir ku westiyaye û hêviyên xwe dianî ziman lê hewildan nedikir ku di Ber hêviyên xwe de bixebite û bi cih bîne. Gava hin nîqaş dikir, pir gotinên xweş û cewherî dianî ziman, lê ji xwe bêbawer bû. Weke dareke bê av mabû, roj bi roj diçelmisî û tune dibû. Dilekî xurt li balê hebû, lê her tiştî ku li balê peyda dibû, Di aktîvê de bêsûd dikir. Carekê ji caran min pê re hewl da ku ez wê hişyar bikim ta ku jiyaneke vala derbas neke. Lê bersiva wê ji min re digot, Şev diçe û roj tê, jiyana her kesî wek hev e. Lê min jê re digot, Her sal buhar tê, lê ne her buhar wek hev e. Sal bi sal xweştir dibe. Kulîl ki roj bi roj bi reng û bêhneke xweş xwe derdixe, lê bi gotinê min bandor nedibû û ji jiyana vala xwe dernedixist ji ber ku rehetiyeke xwe tê de dîtibû. Rojekê ji min re got, Ka em bi hev re biçin bazarê? Min jê re got, Ka em biçin. Gava me riya xwe girt û berê xwe da bazarê, min gotê, Ka li dora xwe meyzeke û binere ku hemû milet li kolanan liv û tevger dikin. Jiyan rast e ku bê ked nabe lê xweşbûna wê kedê di encama wê de ye. Gava ez xwe bibînim, ez bêtir xuya dibim, û ji xwîdana eniya xwe û keda xwe serkeftinan rêz dikim ji bo xwe û derdora xwe ji ber ku weke tê naskirin çile xweş e bi barana xwe, buhar xweş e bi kulîlkên xwe, payîz xweş e bi zerbûna rengê xwe û havîn xweş e bi kombûna cîranan li hev û rûniştina wan li ber derî û behsa çîrokên kevnar dikin. di dawî de diken û kêfxweşî xatir ji hev dixwazin. Ez dipeyivim û habala min guhdar dikir, lê ew mejiyê ku bîst û çar salan ku jiyan kirî jiyan kiriye bi rehetî jê dûr nediket. Min pir xwest ku ez wê hişyar bikim lê eynî dem Wê ji xwe aciz nekin. Lê ez ji ermanca xwe ve negeriyam û divê divê ku ez wê bi wateya jiyanê bihesînim. Hevala min demekê bi tena xwe ma. Min xwe jê dûr xist ta ku bi xwe mijûl bibe û bêtir tefkîr bike. Rojekê şev bû. Deriyê malê lê da Li dora saet dehan şeveke tarî bû. Ez rabûm, derî vekir, min dît, hevala min sekiniye. Min jê pirsî çi çêbûye? Got min, Ez bi tenê me û bi xurtî ez himbêz kirim û giriya bi dengekî bilind. Min destê xwe danî ser serê wê. û em bi em pir pê re axivîn li ser rola mirovan di jiyanê de û got, Baş e hevala min, divê ez wisa nemînim û jiyaneke vala derbas nekim. Divê mirov êşê bibîne ta ku kêfxweşiyê jiyan bike. Kêfeke bi wa te be. Wê demê bi rastî hesteke dihate min ku heger kî jê me kî ji me be Ku bixwaze jiyaneke xweş bi hev re jiyan bike, divê her kes ji xwe dest pê bike û bi xwe şûjina çavên xwe bibîne û dûrî derziya di çavên xeyrê xwe de bikeve û derdorê bi xwe re derdorê bi xwe re jî rast bike. Hevalên rast zû bi zû peyda nabin. Heger peyda bû, wî wê biparêze û jê dûr nekevin. Bi dev û diranan pê bigirin. Jiyana bêyî rihê hevaltî ne tu jiyan e. Jiyaneke weke çayeke bê şeker e. Weke çemekî avê ye lê bê dar e. Bi hev re alîkar bin û newestin, xwe bi xwe tune nekin. Erkê me hemiya. Ku em jiyana xwe û hev xweş bikin, geş bikin û rûkemî ji dil diyar bikin. Spas ji we re. Hevalên hêja guhdarên delal, mebesta me ji vê nivîsandina vê çîrokê ku divê gava mirov hevalekî têxe jiyana xwe de divê hevalekî rast be. Di tengayê de berî firehiyê li pîte bisekine, bi te re alîkar be, hezkirineke ji dil bi te re par veke. Her wiha jî ku gava te bivîne hevalekî te di astengiyekê de derbas dibe, jiyaneke vala jiyan dike, divê ku erkê te wek heval pê re di wê Tu wê ji wê valahiyê derxîne. Jiyaneke bê zanist be, bê xwendin be, bê pêşketin be, bê kar û xebat be, ew jiyaneke vala ye. Divê her dem vê hişmendiyê li xwe û hevalên xwe û li derdora xwe û bi giştî li civaka xwe belav bikin. Jiyana bê ked û jiyana bê wate ye. Tiştek bi rehetî nakeve destê mirovan de. Heger tu kedê danîne, tu encama xweşbûna wê jî di dawî de nabîne. Em hêvî dikin di dawiyê de ku her kes bi hev re alîkar bin, bi hev re rast bin, ji dil ji hev hez bikin. Hevalên hêja guhdarên delal her dem bimînin di xêr û xweşiyê de silav û rêz ji we hemîya re.